Nak lampa chuak pa khan a sung pawng khan pa pakhat ka hmu. Ma khan a theih mi singa ba na tat ka hong thuli kula chu. Ah, kakha ma. Asung pong ate. Stak eh. Ma pa ha kata ka chim le. Nunga khal a thiam tuk. Tua. Oh, zar khat zar khat zar khat zar ni trong khe nunga khal mi khi anga so long mang ha. Cun aa chim kho lo khin cun sual pah ngaimi phun khi si sawh. Poi tak em cu aa sung pawng ee, aa sung. Aa A sung. Pang tak nih. sawi bak se tun cho ka pa thi kong kwa te ni se kanu ha thana kan kal dek. Oh, sma. Tu sa lo tu a sung. A sung a sung. Oi. He tan ton nak mu tu kan hlan piak chia chang na ran kan hal la. Eh eh kan lo. Khenkhamtu um ruangah maw kan kar ah attu ahcun Are a hngal ngai e dir na tapo a dir dingmi minung ka sil sila ka zoh ta ngat Pa ngai e dir tu cun dir let's go ka dir lo ata zai te har mi um a bia pakhat te ka chim ta la asung po khanam ti khan thema

Kan unau ruang cu kaka tu mipa pawng khan um ti hlah. Ya i kaka cu aku dot ta ka thai thiam cu aka zau khen cu aka thai chan cu. Ma pa ham fok khol se. Nang ma cha tha lo. Mi mi na pun dang ruwa na la. Thawpi ya. Mun tuk chim na lo zu ngai tung lo. Ko ho zong na sa lo zu. Chung khai wong na sa lo, kung pa wong na sa lo zu. Chim na lo

Funnak chunh cu zei kong pawl dah chim ding cu nan ngaih? Veise bawm hal kan in duh. Ka ta thong pin ni khin a sung he war tuk kau tu tuk kau sana tin ka ta cho nung a khal bal lo mi stik khan ha hal nan zong kha a thiam lo e tu hen khi chin ti duhdawtnak bia kha chim thiam lo te khan nangmah bawm hal in khan rannak in khan chim seh ti khi ka duh em kha bawm kan in hal ah ta ziak pun sko oh se cha ti kho ko la ah ta lum tak mm simpi tak

Ang saliam lo mah cu ten percent hrawng lawng se kei ninety percent bakin nik tuah piak mi se e kana a puai tik cu pangpar ka bor la lo. Ya. Reception na ka thu le tangka ka re le ten percent tlum tuk twenty percent hrawng kem ne ka lak la mo kana kan chim chia. Oh. Anuam tuk cang he ka pa he. Se. How to say ra ka chim. Hna ding te cung theih ka duh tuk. Um, a sung an te sung thu zi. Sung thu zi. Oh, amin te a do tuk cu ta. O se kano a sung ha kano sa. Oh, tha tuk. Cun anung kha san san an te. San san eh. San san cu jing tial kha sama. O se se se se sung jing tial kha. Oh, sama anung ha cun a kom tuk un bai kan si cu. A do tuk mi kan se. Oh. Ayo, tu ni cho. na pa nih a rak ka ṭhit lio naa lawm bantuk te khin kaa lawm. Sansan cu va len colh hau le. Se. Ai hai ka mo iang ai kan i ton khawh si ka tuak hau ning bak cu. Kan i ton lo nak. Na kan nei hnu bakal tlau bakal ni tlau so nang cu. Ton kan i tong khau ta lao. A ton ni ton ṭham baka lawm tuk. Ai tuk caan sung loi bak hiti. Subak kau. Ka lawm tuk ve mu. Ta. Ka fapa thong pi le kan fanu aa sung zong Pathian san si bang asi ta ka zumh ko. Nang la kai zong mo kan mo fa te in kan tlong leng ti kho chang la ka lom tu. ai ota nang la kai hina chu hna chima ke hau lo cho na te khin apu le ni le umbe te khin mo an ma kan hei chim ben ha lai te ma nu khin thong tu kan in than than tin ha lo mo si tuk ta kan lai phung ning ten kan ran lang ko na lo mo Pathian tu ne khotha kan khotha bi kan khan pia ko se

A hmasa bik ah kan chung atu rak rami vial kha theihternak kan van tuah ta hna le e keimah ka min cu Yang Yang ka si. E ka fapa cu thawngpi si ma he thawngpi se ma cun ma he he kan pu cung luai se ma di cun ma he kan ni mang cin se Macun mate he ka fahniang Patricia a si. Kanmah vial kan rak ra kho. Oh, se kanmah zong uh, hi ka han uh, theihter nak te ka man in tua tak ve hna le mu me ka fanu a sung chu se keima he anu san san ka se e ka hin kan pi Pi Sui Cawng ti si. E ka hin kan pu Pu Cia Hmung hi ka te hin kan ni uh, pi Dar Tawng si. Mm, ma ti khan thetar nak tu. Hello. Ah, tu bantuk in in ka kau pi nan rakan on ni nan rakan chau hlan cha nan chung at tompi lom nak kan ngei te dang kan kal hlana atu chan te hin pathian chen na thlacamnak he kan vun ngei ta lai. Na fapa Bawi Jesuh Khrih min bochan in thla kan cam kan Bawipa le kan Pathian. Amen. Atu kan ratnak ruang cu kan tupa thongpi caah hin ka nan fanu te a sung hi nan kan peknak lai nan fanu mifim te a dawh tukmi te hi nan kan pek lai tiah kan kan ratnak chan cu si kan tupa thongpi cu midai tuk te khi si Ani cu leng zong hin tu le tu chuak lomi mi dai tuk te khi a si mu. Cun rian lei tu hin cun aa zuam tuk i chungkhar hi a dawt kho tuk. E ka tupa si ca khin mu a zia te kha keimah dikin ko hei theimi si ca khin kan fanu alsung ca zong ah hin bauhchan tlak te khi si ko lai timi te khi zuknak te ka ngei i cucun zei kan ti lai kanmah le chambaunak ti tu kha hmuhpiak loin mu kan thatnak le ti tu khan ra kan cohlang ko timi te kha nan sin te khan van nawl ta kan duhmi hna si ka lawm mah belte cu tichan kan fale cu nulepa nih kan ruah ning paoh khin an cohlang kho lim lo le tam tu kan hau hna te kan kha ni zong kha ani che so kha mo te cu man nan kan hau mi cu